varume vemuharare makajaidzwa makajaira ukunzvinzwa makajaidziwa makajaira manje kwandira zviti izvozvo mazvinzwa zvekuti you ask me out for lunch ndobvuma ndoti ah okay my brother let's go out for lunch and then tapedza lunch Hey, babe, what do you drink? What do you drink? ndotaura zvandinodrinka uri kuda kundimarineta ndotaura zvandodrinka ndo i drink this i drink this and then akaona kuti hasha chaiyo inenge yakuparara iyi of mutsa mota ah, ndakuona what what guest lodge welcome to what what guest lodge okay amatumaku pamwe ndopanoshanda or maybe want to pick up something no pane zvauri kuda imomomo wabhuka rumu without my concern wabhuka rumu

Eka mazvinzwira mega varume vekuHarare. Uh, this is Kutapa Media INC uh, broadcasting live and direct uh, from Zimbabwe uh, Chitungwiza. So tine nyaya yemusikana uyo wamabva kuonapo anonzi Ritz Maclay Uh, she was a tiktoker I, I may say she is still a tiktoker I am saying and uh, she uh, got a trouble from a certain guy whom she is calling Dave uh, we don't know how far true it is kuti akapiwa nhumbu mwana naDave Dave haakuramba kuchengeta mwana or else it's just a social media drama ah, for them to trend but as it stands she is looking for serious help she needs help from uh, people ari kutsvaga iye rubatsiro ari kuti anoda kubatsirwa nevanhu eh, vanhu vakawanda nenyaya yekuti Iye naDave baba vemwana wake havasi kuwirirana but as it stands ganda remusikana riri kutoratidza kuti aiwa eh, pane zvachinja paita shanduko zvakare like video raakaita last time rakambotrenda raakaita ana sekuru vake eh, avo vanhu vakazofungidzira kuti eh, Murume wake. Video iroro rairatidza kuti ari kumusha uye ari kurarama hupenyu hwekumusha so people were commenting vachishoropodza maererano nezvaakamboita kumashure saka just a little bit background musikana uyu makamutarisa patiktok uh, musikana aiita mavideos achiita content creation on tiktok achisoropodza eh, vatinoti masingle mother tongoti uh, aita hanzvadzi yaShadhaya eh, to the extent that she mentioned kuti um, iye kana uchishandisa senemu yaamai eh, woziva kuti mama vako vanga vari side chick Eeh ndoo katauriro kaakazviita ahh little did she knew that eeh zvinhu zvinogona kungoita se kungoshanduka eeh vakuru eeh vanoti ivo seka urema wafa pachirungu vanoti the last laugh is at the longest so zvichirevera izvo kuti eeh kana uchiona hupenyu hwevamwe vanhu huchiitika kana kuti mafambiro azviri kuita you really don't understand uh, what happened uh, to the extent yekuti vazoshandisa masene mekwana amai eh, kana kuti vagokura vachigara nemasingle mother so not all single mothers are uh, chose to become single mothers eh, but there are circumstances and scenarios which are beyond their control so basically tiri kuti isusu eh, kana muchiona zvinenge zvichiitika what you need to do you need to really uh, just look usingaseke vamwe so in this case the lady uh, akaita vhidhiyo iro raakazopedzisira akuchema e, eh, tikariwana vhidhiyo iroro tichakukandirai zvakare e, kana mm, pane vhidhiyo redu ratichaita rinoteera nekuti tiri kutomutsvaga musikana timbotaurawo naye e, so akaita video iro raakazopedzisira akuchema akabata mwana e, achishuta video achitsanangura maitikiro azvakaita iye nadave so iye anoti akadanana nadave zvakanaka naka e, kusvikira havo vawirirana e, zvekuitisana mwana but dave eh, akazoramba iye kuva responsible for the pregnancy uh, Dave anonzi iye anogara kuma avenues and uh, iye sekutaura kwake anoti Dave anozivikanwa nembiri eh, yekuti vasikana vaanodanana navo vose e, vakaita nhumbu its either mwana wacho ndiye anofa ah, kana kuti musikana wacho ndiye anofa so we don't know which is which uh, zviri kutora nzvimbo ndezvipi so we just um, uh, want to understand if it is truth or it's just a skit which they are doing to boost uh, their uh, public uh, performance so but basically eh, iye nekukumbira kwake ari kukumbira rubatsiro rwekuti kana zvichibvira eh, abatsirwe nemari yekuti atsvage malawyers abatsirwe nemari eh, yekuti aite zvinhu zvakasiyana siyana eh, like eh, kuti iye dev ave held uh, accountable or responsible but nemamessages akasendwa pasocial media ari kutenderera ari kuratidza zvechokwadi kuti dev wacho ah, inhundira mutsime kana kuti nharadada ah, kana kuti nhunzvatunzva e, kana kuti nyunzwa chaiyo e, ari kuratidza kuti haana e, kunyatsomira mushe dev wacho uyezve haatomborina basa e, nezvevana ndokatarisirwo kazviri kukaonekero kazviri kuitwa e, avo After ataura kudaro musikana mumwe anotamba na Ritz, Ritz Maclay akabva azoti iye akambopfimbwawo nemusikana nemukomana uyo anonzi Dave zvakare panguva iyo Ritz aidanana na Dave iyeye so zvoratidza kuti musikana uyu mukomana uyu eh, ano, anoda kungoshandisa vanhukadzi chete but nevertheless uh, we just need to be careful eh, hatisati taziva kuti what is taking place eh, mangwana munogona kupepuka ritori drama zvaro eh, riri kuitwa rekubooster uh, popularity yevanhu

e, kekuti watidaidza paspot hapari kuitika nyaya kana kuti pane nyaya dzinenge dzichiitika dzauri kuziva dzaunoda kuti dziende pamhepo saka unongotibata ipapo pa0779500432 wongoti ndine nyaya akutapa ah, media inc until next time please uh, before you look out just uh, subscribe like share and uh, comment